Ramsung ramleng in ka video rak zoh ton tu nu le pa hi kom dot nan lih lak na tut kan tlaih nan ni ni December na hlei kua zan si e tu ten na hen US lei thong pang a biapi bik kan US lei thong pang kan thai kan hal mi kha toy fian na kan hrom nak kan van ngai than la e ni hin chu thong pang ka zoh tikah vawleicung huap in siseh US huap in siseh thawngpang chim ding kha van tam ngai sinain a dihlak khan chim awk that lo caah khan a biapi deuhmi tete kha ka van lak lai i uh, si IS hi kan thei bantukin IS hi uh, Muslim ralhrang phun khat an sulamu e Trump atram khatnak arak tuan lio ah khan biatak tein a rak thuat hna e an ke an dih an lo kan ti ko lai an thawngpang theih kha a kum ti lo a tam khatnak Trump a rak tuan hlan ah khan IS uh, Al Qaeda te hna Taliban te hna na kan an thawngpang kha a rak lian deuh asnan Trump ni khan betak te in a rak phom hna e an di an lo kan ti chang na an lo tak lo ke a hlei che tu hi Syria Syria rama em hun an khuare an sersiam than kan ti lai cu te asinan kum zei me zat avan luan hnu a tu he Trump president avan tuan hnu baka khan US ralkap pahnih le anma a hotlet tu US ram mi mi se so pakhat Amah IS pawl nih Syria ram chung i khati i uh, petroling an tuahnak ah khan mu Syria ralkap pawl he petrol an tuahnak ah IS pawl an kah hna an thi. Nizan ti ni te khan US a ruak an, an ruak a phan e. Bennett Trump president le uh, cozah upa pawl nih sunglawi ngai khan an rak don mi hna video zong kha tampin rak mu cang ko lai. Makha sia tu hi IS nih ai hngilh mi Cikei ai hngilhmi cikei an ṭhangh asilo a hrangmi cikei a mei an i tlaih sual ti khawh a si i a ruang cu nihin ah khan Secretary of War Pete Hegseth nih siseh cumah President Trump zong nih siseh law Syria ram chung i IS an umnak hmunhma an hriamnam chiahnak hei ti bantuk an training kainak hmun hei ti bantuk kha mu nihin ah khan biatak ten an van thuat ciammam e ma cu cu uh, IS ca achun atu hi olok song bak si ko Hamas nih Israel a ka suale atu achon Hamas he hmailei ah an ser siam than kho ti lo ma than kho ti lo thei asilo an lo cikcek ti khawh a si i an hruaitu pakhat nu pakhat Israel nih a thahpiak hna i atu cu Hamas lawng si ti loin Hezbollah tiang zong khan Israel nih khan a van lak thluahmah ti an hruaitu pawl a van thahpiak thluahmah hna e atu cu IS tu nih cun US kha a van ngiar sual Dai tein um komi cikaipi kha a van ṭhangh sual ciammam i tuhe Trump nih kan lehrul lai, biatak tein kan lehrul lai. US rammi paohpaoh cu vawleicung hmunkip kakip ah US rammi harnak a pemi le nunnak a lami cu kan zoh sawsawh lai lo a ti bantukin kan pu Trump a bia ningin thil a tuah tawntu Mi cun atu a rauh hlan ah nihin ah khan biatak a van lehrulh hna i amah nih hin zeitindah a social media a ṭial mu zeitindah a ṭial kan ti si ahcun van za u si law a zatek se kan van relal a sau lai caah khan mu hi ka chung a van ṭial mi ah hin zeitindah te you will be hit harder than you have ever been hit before mah hlan i Kahdoh nan rak simi nak khan mah fawinak mah hlan i harnak nan tonmi nak khan atu i harnak nan tong deuh lai. Mu fak deuh in kah nan si lai, doh nan si lai. Cucu US rammi kha pakhatkhat harnak na pek hna, na ṭhihphaih hna si ahcun mah hlan na tonmi mah hlannak fa kan kan kan thuat lai kan kah hna lai ti kha si ko le tutan in syria i ummi is pawl a kahnak hna hin atu lio syria i hruaitu muchan kan lak hruaitu zong kha batak tein US lei a chang e an ram chung ummi is pawl batak tein US nih a dohmi kong ah hin atu lio Syria cozah zong nih khan a dirkamh timi kha hika Trump nih kha a van tialmi a khan mu hmuh khawh a si le biatak te tu khan van doh choma lio i tu ka van chim tiang i thawngpang a van kaimi a khan cun an van doh i IS dohnak an van thawk i caan tlawmpal sung khan hun som sri IS pawl an um ti an ru IS pawl umnak le an hriamnam chiahnak hmun som sri a khan US nih bom a thlak mat le IS hruaitu an thi maw thi lo an rakap an thi maw thi lo ti bantuk kha cu thawng fiang kha an van thanh rih lo e kha video te kha van zoh ta hman so IS an kah nak kha mu Ammahlei zan US lei phun tiphun la cucu ni ah i thuat le zan le chun ti zongah fumloh he an ni thla a thlen cun Iran zongah Chin bantukin ral an do thluahmah ee. le makhakha an van kahnak video tawite an van phawt mi kha si le a thong thong fiang cu kan van thai lai tu tan ah hin hram na chim ning bantukin atu asi le ama sa i arak doh hna nak in fak deuh in a doh hna lai i IS pawl he an ci zong an hmih khawh te men hna e a van thatnak pakhat cu a thatnak pakhat cu alam a fawinak pakhat cu Syria cozah nih biatak te a dir kap e kha nih khan IS dohnak ah han tampi a bawmh lam a on tar ti khamum a fiang mi si cun thawngpang dang kan van kal hlan te ah Australia Australia i bandai beach kahnak kongkau kha kan hole zong kan van chim cang le mah kah dohnak ke meithal a kap tu pa a hnulei in a va zuan hnawh i a meithal a chuttu pa kha maipa kha nihin ah cun vawleicung hmun kip in uh, ko mi an tuahpiak i fan an hawlpiak an ti lai cu fundraising an tuahpiak i ma cu vawleicung hmun kip in ama tiza upet a dawtu kan ti lai cu kha i ma nih khan va tlai thla si lo minung pa zai zetla kha pa nih khan aka ri hna lai mu a va tlaih tikah minung tampi an nunnak a chanh hna Australia Prime Minister pa zong nih khan sizung umnak ah khan a va ton. Le amah tikhat i a va zuan hnawih hriamnam a va chuhnak ah khan zeimazat kha a taksa hliam a tuar ve tikah sizung ah a um i mah cucu zucubor pakhat nih khan furnaising kha ko fanmi

Ka ti i thil ka tuahmi kha mu ka thinlung chung thinlung tak tein ka tuahmi si i minung a simi poahpoah pakhat le pakhat idea kamh ding kan si, uh, i do ding kan si timi uh, bia biatawi biacah tawi te kha amah a rak bawmtu hna le uh, rak upattu a dawtu hna a dawtu hna sinah khan uh, a van chimmi ka si. Mah hi mah video te zei ruang kha ka van lak ti ka ti duh ka, uh, ka van lak nak a ruang cu amah hi ngai kan ti sia cun Muslim si ve Khati meithal a kaptu zong kha Muslim an si ve mu. India in an si. India in a rak pemmi, Australia a rak pemmi an si i, Indian a rami an si nain Muslim an si. Hi pa zong hi Muslim a si. Asinain vawleicung ah ralhrang mu, ralhrang kan timi hi tam deuh terrorist kan timi bom puahnak meithal kahnak a phunphun a tuahtu pawl uh, hi a tam deuh cu uh, muslim uh, an si asinain muslim chungah hin mitha zong kha an rak tampi ve ti kha hi pa uh, sinak nih khan a langhter muslim a si ve ko nain eh, kha i Bondi Beach pawng ah khan dawr a ngeimi si le thati meithal kap a kah min ha hmuh tikah amah nunnak hmanh ṭihnung a si ko bu ah a va zuan hnawh i a meithal kha a va chuh. Ngai kan ti si biaknak ai khat ni an si nain an lungput le an kalning kha a rak i dang. Muslim zong ah hin miṭha tampi mu miṭha tampi an um ve ko timi tu kha kan philh lo a ṭha. Muslim popoh hi misual an rak si lo timi kha hi thil nih khan fiang te khan a van langhter mi si ole mah te kha ka si har cha kan lak te van ten ta ka to tu hi kan hnulei ah uh, Las Vegas ah khan Las Vegas ka roda kha te uh, Los Angeles Los Angeles de si uh, FBI nih bom le hriamnam zeimazat ai uh, ai ken mi hmun hmun hmun panga ah bom puah ding in timh lam nak ngai mi uh, kang member te kan member misual phu misual chungtel misual phu chungtel pali an tlaihmi hna thawng thawng uh, mah thawng khan vawlei cung han tu Japan hei ti bantuk uh, France uh, Paris hei ti bantuk cun um, England hei ti bantuk a khin copy tampi a khin kumthar lomnak puai kumthar don zani kumthar lomnak puai tu ading kha uh, an program tampi kha an cancel e ti se ruang cu e khaban tuk ral sang uh, bom mu bom le meithal lai kan in mithah lai nunnak bom puanak a tlung su lai ti kha uh, mipi himnak ruah khan an khen sale ti si kan valei pi he uh, a him lo tak tak mi dir mun khi uh, a cang ti mi khati ma thong pa ni khan uh, alang tar mi se le kan bia sa lai cha van ka lu se lo uh, uh, return eventual mi thong pang pakhat te he kam van kam van thap na la e ma cu cu hika toina khan a ol khot a ol khot ti kha ban ti ko e hi a ru a chim du mi khi cu ICJ kha si ko ICJ Netherlands i ummi ICJ uh, International uh, Court of Justice timi uh, makhasi e mani khan uh, Myanmar genocide uh, case kha January atu ara lai mi kumthar January kha hen makha case kha bechai na khamu kha kha ngai ding si ti kha se hi kong hi tlawmbalte van fianter uh, tlamtling deuh van chim ka duh i mah Myanmar genocide case timi hi thong hi le hlei sari hlei ruk hlei sari lio hrong i kawl ralkap nih jakhan ram kul um mi rohunja pawl an rak thah non hna an rak tlaih hna an rak thol an rak doi hna mi hna ruangah khan thong hi le Hleikua November ni hleikhat ah khan Muslim ram a simi Gambia nih ICJ ah khan Kawlram kha taza a rak cuai. Mah cucu Kawlram chung i ummi Rohingya miphun hna cungah miphun cihmihnak genocide a tuah tiah a rak ti caah khan Kawlram kha Gambia nih ICJ ah taza a rak cuaimi si. Mah cucu thong hnih le pakul ah khan uh, suci zong kha a va kal i ki thil sining kha a va chim fian. Le tu hi kum zei mazat a rauh hnu ah atu hi ICJ nih khan order an van chuah i uh, ra laimi kum thar January ni hlei hnih in uh, January uh, ni hlei hnih in ni kul le ni kua tiang kha hi case hi biaceihnak ah khan biaceihzung ah khan chimrel kha a si ṭhan lai ema cucu kambia lei nih khan january ni hlei hnih in ni hlei nga tiang kha kambia lei nih bia kha taza an cuainak bia kha an chim lai i kawlralkap a sualnak le a ṭhat lonak le miphun cemihnak hei ti bantuk a tuahnak genocide a tuahmi uh, cun crimes against humanity mu, uh, minung minung hoi cung i sualnak a tuahmi vialte kha kambia lei nih khan january na hlei ni in na hlei nga tiang an chim lai cun kawram lei nih january ni hlei rukin nikul na hlei rukin nikul tiang kha anmah lei nih an chim ve lai ke a fawinak cun i maimilhnak mu i maimilhnak an chim ve lai mah hnu ah khan nithum hi nithum chung hi media zong tel lo mipi zong tel lo bakin nithum chung hi anmah biaceihtu pawl le Gambia lei i aotu Kawram lei aotu le amma biaceihtu pawl lawng kha in khar in khar khar khum biaruahnak an ngei rih lai. Mah ticun a seh tu hi thawngpang a hong chuak cang. Thawngpang hong chuak cang le ICJ nih ṭha tein ca a chuah cang. Kawlram le Kawlram hruaitu pawl zong kha mu tu kha a kuat cang hna. Le hi chung ah hin zeidak an lawh te hnga atu i Gambia nih hin taza cu thonghnih le hleikuu a rak cuai cangmi a si i atu nawlngeihnak an van lak hnu ah atu bantuk i ṭhatlonak an tuahmi mu mipi cungah bom an thlakmi sianginn biakinn sizung hiti bom an thlakmi sualnak vialte hna kha Gambia lei nih hin a chuahpi ṭhan kho maw a chuahpi ṭhan la maw ti kha cu fiang fiang cun theih a si lo nain an dirhmun cu a dirhmun bantuk a si ahkhan cun kawram lei dirhmun kha a dirhmun a ṭha lo ngai hi ka hin a sungh sual a si ahcun a sungh sual a si ahkhan cun zei kan ti la e amah kawr ralkap hruaitu a fawn ahcun kha lio ah mino hlan cu thong hnih le hlei khat in ralbawi ngan bik kha a ṭuanmi si cu mu commander in chief kha thong in hlei khat a ṭuanmi si tikah khai rohingya cung i genocide miphun cimihnak ralkap nih an rak tuahmi vialte le an rak thahmi an rak tlaihmi hna an rak ṭhawlmi vialte hna kha a house cungah dah ṭuanvo ngei ti cu min aung hlan cungah ṭuanvo kha a iking a ruang cu amah kha commander in chief bu choh hnu ci a si. Amah a ṭuan hnu ah thil a cangmi si caah khan a dirhmun a ṭha lo ngai. Kan bian nih taza a cuai hnu zong ṭhatlonak tampi a tuahmi um i makhal le bang kha kan bian nih tel awk hei ṭha selaw van tel chin le mang selaw cu a sung hrimhrim lai. Makha a sung si ah khan cun ICJ nih khan arrest warrant phan uran kha mu a chuah khawh tlaih ding in a chuah khawhmi dantat ding kha nawl a chuah khawhmi ka si la tutan ni january i khati i hearing an ngeih an ngeih lai ding mi hi a biapi ngai ngai mi si kan mah lei kan ti la chu kan mah koram me pi lei cun zei kan ti lai nu hrin chovo nu hrin chovo lei rian a ṭuanmi pawl a mu human right lei rian ṭuanmi pawl cun zatlang phu pawl cun biaknak lei hruaitu pawl hei ti bantuk hna atu le dothlannak tuahtu hei ti bantuk hna zong nih hin atu kaw ralkap i a sualnak le a ṭhat lonak vialte khi a tette a ṭho a ṭha tling tein video he hmanthlak he tling tein atu ICJ sin ah hin tampi kuat khawh si ahkhan cun hi biaceihnak biachahnak ca hin mu ma khakha san a tlai ngai lai ti kha keimah nih khin ka ruah mi si kan bia nih hin a tai hrim lai tiah ka ruahnak cu a fuena kan chim kawram cu dir kam tu rak ngei lo suchi ram rak buai hlan ahkhan cu suchi kha rak kal le suchi nih khan tha tein khi a rak maimilh khawh zeimazat kha a rak maimilh khawh asinain minung tampi nih suici hmanh kha Nobel Peace Prize thong khat zakua le sawmkua le pakhat ah an rak pekmi Nobel Peace Prize hmanh kha amma Rohingya pawl genocide a tuah timi kongkau ah khan Kawlram Kawl ralkap ṭanh in bia a rak chim caah bia rak chim ca khan mu su chi hman kha kha i nobel peace prize rak hmu mi hman kha an dak chu than cho an dak chu than mi kha se ashan atu chu su chi um ti lo amma tan lei in mai mil piak ding in bia chim piak tunum ti lo hauda argentina argentina bacha izung ni arrest warrant kha an dak chua chang atu icj ni hin

Len ti kha OIC ti ma Organization of Islamic uh, Cooperation Cooperation timi OIC nih ram som nga leng ummi nih mo tangka lei in fim thiamnak lei in cu phung le phai lei mo upadi fim thiamnak lei zong kan fek thup in an dir kam mi se koram cu dir kam tu ngai lo dir kam tu ngai lo Cucah cun a sung khomi dirhmun a si i minung hlan cah cun hi thongpak chia ngai pakhat si timi te kha tlamtling deuh tein kan fian lo sual ah khan mu kan van hrom duhmi hna si le thongpang dang ah kan van kal lai cun thongpang pakhat cu zeidah a si kan ti sia cun atu zu asram ah hin senator a simi Illinois Illinois in demo democratic le senator a simi Doug Doug Ward nih khan nizan ah khan min a thut amah lawng si loin democratic lei senator tampi nih khan min an thut i mah min an thut i mi cu zeidah si kan ti si ahcun atu i homeland department of homeland security secretary simi Kristi Noem le president Trump sinah khan ca an kuat mah ca an kuatmi cu kawlram mi hna caah TPS na donghtermi hi ṭha tein ruat law nuntal ṭhan a rian rannak nunter ṭhan ko zeiruang kan an ram a him lo an ram nan kuat hna zong ah khika khen e vaya ral va do u va thi u va lo u ti he ai khat te le chan kuat mi a hen mu cu ta chu hi tha ten ruat lo hi TPS koramin ha cha TPS na dong ter mi hi nun tal than ti kha biatak te khan cha an kuat chu chungah cun hika mi na thu mi amah lawng si lo in mu US senator senator Dix Durbin amah zong he democratic ase di lei ase Illinois ase cun Jen Shahen ani hi di si chiam Jeff Markley di di lo te nei mi nan thut Chris Van Hollen di Andy Kim di mu Kim Kane di Virginia Amy Clo Butcher di a si ṭhiam. Di lawngte nih khan min an thut i tu ralzam le kha bantuk pawl caah khan cun di nih hin an thinlung ah cun biatak tein an van kan chiah deuh ngai ti kha a van fiang ngai tiah ka ruah le. Hi TPS kong le a dangdang immigration green card kong asylum kong refugee kong ah hin cun atu tiang ah ar lei hi biatak tein a holhmi a holhmi num tuk lem lo cun california i veitu kha california house representative simi yongkim mah an nu tu kha biatak te khan kawram mi kong ah cun a van holh ngai mi si e midang hi cu cutluk cun an holh tuk lem lo a holh mi tam deuh hi di lei lawng deuh te an si ti kha a fiang ve tu bantuk in te anmah senator hi ti bantuk house representative hi ti bantuk paul nih biatak tein lobby an tuah ve sia khan cun Zuat cozah nih hin Kawlram mi hna kong he pehtlai in biakhiahnak a rak tuahmi kha a let khawhmi dirhmun a si ko timi te kha mu a thawngpang ṭha kanmah Kawlram mi hna cu thawngpang ṭha si e mah te kha van in hrawm hna ka duhmi si. Cun pakhat cu zeidah si ka ti sia cun thawngpang chia thawngpang chia van si ṭhan lai. Mah cu zeidah si kan ti sia cun nihin ah khan amah Department of Homeland Security in a van thanh ning ah khan cun President Trump nawlpeknak le fialnak thawngin te diversity visa program timi kha caan kan lak chung cu kan van donghter kan van dinhter chung rih lai tiah thawngpang an van thenh ṭhan le mah hi hi zei ruang thla hi thi thil ah chan kan ti si ahcun na i vaya Rhode Island ze thil a cangmi Bronze University meithal kahnak mu thil a cangmi ruangah khan a si i sangakchia pahnih an thi. Mah meithal a kaptu pa kha diversity visa in amah kha Portuguese rua dah kate Portuguese i Ronaldo te ram maka khan mah diversity visa program a rak rami kha a rak si green a phak hnu ah green card an pek i khata khan a ummi kha si mah lawng si lo MIT University i professor a that thahnak zong ah khan mah mipa kha zei kan ti la ai tel mu ai tel ti kha thatet hlathlai nan tuah tikah an hmuh cucacun Mah mipa ruangah khan atu hi diversity visa vialte kha tu kha zu cozah nih a phih viar. Caan kan lak chung a phih chung. La diversity visa timi cu zeidah a si timi kha ai fiang lomi kan um kho men. Uh, diversity visa cu a fawinak in uh, green card a lottery ti zongah an auh i e, mah cu cu kum khat ah khin kum khat ah khin ki camcawh fung te khin dah zu se mu apa um pa use me pa bantuk hin pa use e ma kha kha am kum khat ah khan zuwa zan ma diversity visa ti ma arak la mi thongsom nga thongsom nga phong thang khi an si peng ram kip in ma achun koram zong khin da koram mi zong ah hin ma diversity visa hin arak ra mi tampi an um khomen rong chu koram zong hi kum khat kum khat ah khan vai khat po po khe khat khen US MBC tan zung pol ikhan mu ma kha an Amah hruainak in khakha an website ah khan khate khan a application kha va tuah cio kha si ko mah ah khan a van ṭhami cu mah diversity visa kha an hmu i US an ra diversity visa a rami paoh cu direct and green card kha sak khawh a si. le a ṭha ngaimi program kha a si le vawleicung hmun kip ram kip in kumkhat chung ahhin minung thong sawm nga lengmang he diversity visa khan US ah an lut an lut e ti si mah cucu atu hi an phih cang ca khan caan karlak chung cu diversity visa he ruahchannak zeihmanh um lo timi te kha mu kan van hrop chih duhmi hna si le thawngpang dang ah kan van kal ṭhan lai i cucu zeidah a si kan ti sia cun thawngpang ṭha kan ti lai maw? Thawngpang ṭha. Cucu zeidah a si kaa van zoh sih. White House nih a van thanhmi. Nihin ah khan President nih a thanhmi cu a thanhmi chung ah cun mah hihi a biapi ngai tiah ka ruahmi a si. President a chimmi cu insurance company Zultram chung i ummi insurance company ngan pipi pawl he khan atu hi uh, ton dingin biaruah dingin timlamh timlamhnak an ngei. President Trump nih a chawnh hna ton an an tong lai. An a ton lai tikah zeidah an ceih lai ti si ahcun uh, insurance man kha tumter deuh dingin Trump nih khan a chimh hna lai. No. Le President Trump hika oi haun an van thanh mi te an van tial ni te ban zau lo deal maker in chief hnatlaknak hnatlaknak tuahnak ah uh, chief condition foina kan chim sia chun uh, miropui million ngan hruaitu ti khawh a si. President Trump cu deal maker ti bak amah kha business uh, business means a rak si ca khan mu rian tuan ṭi dingin silo hnatlaknak tuah ṭi dingin mi lem soi a thiam mi chim chawnh a thiam cu ca can rem daihnak tuahnak zongah hin hema deal maker a sinak kha tampi hmuh khawh a si. Le kha TikTok te hna kha van zoh u law nizan ah ka chimmi TikTok cawk ding te hna kha a ngai kan ti sen zu China Tuluk cozah le mah company Bidens company nih khan TikTok a zu a sinah zuar cu an duh mo an duh bak lomi si asinain lungsau ten hram ne ang ha na khai chai u chin khatin asalai phone an du lo sia chun ti kha athi phei pa na atlon pa na alem pa na chun lungsau te in chu ni tiang abikhe nak nan tu kho lo a chun tia ani akhe piak mi na man kha voi ni voi thum kha ani kha asau piak na Lungsau biapi tuk. Remdaihnak asiloah hnatlaknak tuah khawh ding ahhin lungsau a biapi taktakmi si i cucu bia le lam phan ah ka hei pial ta bia. La tutan zong hi insurance company pawl Trump nih a ton hna lai i kha US mipi hna hi bill a tampi cu bill a tampi mi chung ahcun insurance hi a biapi ngai ngai mi bill pakhat a si i cucah hi insurance man hi a thumter khawh hna si ahcun cucu US ram mi hna caah cun ke thawngpang tha tak tak pakhat si lai tu hi puthram nih kan puthram na ai zuam cu ma mi sile thil cu biakhiahnak san tuah rih lo asinain ton dingin a chimh cang hna ti kha a thawngpang kha hang um mi cu si cun thawngpang dang kan van kal chan lai cu zeidah si kan ti sia cun thawngpang tha thiam thiam si mah kong he khan avan ne pe tlai pa deuh nai dang mi se nima chu tham ne avan chim mi zeidah si kan ti sia cun tu si a sertu mu si a sertu company pawl Sisertu company pawl hi company ngan pipi pawl ka Trump nih khan a ton cang hna, bia ruah cang hna i mah chungah cun si company a ngan bik hlei sarih chungin hleili nih hin hleili nih hin an simen pawl ṭhumh dingin an lung a tling cang. An lung a tling cang. Cucu zuazam chung i mizaw sizung a ummi hna ter mingen dam lo hna caah thawngpang tha taktak si e simen hi uh, zei kan ti lai si hi chok lo tha lo mi kan zot kan dam lo tok sizung kan um tika simen atum sia chun uh, sizung ummen zong aniam kho chu hlai pe tlai mi insurance man hrim hrim zong kha mai kha ban pe tlai mi se la tu he ma chu chu ata ngai kan ti sia chun si te hna cu sifak zong nih mirum zong nih ter zong nih no zong nih kan herh kan herh dihmi ka si kan herh dihmi si lo mu cucaah cement hi a tum sia khan cun tam tuk ai zia zapi zaran khuasak tun tuknak ding ca tam tuk ai zia lai tam tuk kan thadam lai cucaah cun Pu Trump hi a caan caan ahcun refugee kong te hna cun thil dangdang kong te hna khin a thil tuahmi khan kan lung a kan ton lomi zeima zat kum hman selaw mipi hna ruat cun rian a tuannak te he tampi khi a van lang lamang le tutan zong he USA si a sertu company ngan ngan simi hleisri a ton cang lai tu hleisri chung ah cun hleili nih cun an simen ṭhumh ding khan atu hnatlaknak an van ngei cang ti kha nihin ah khan Trump nih khan a van thanhmi si le cucu thawngpang ṭha ngaingai si ti kha hika hin van in Trump hna ka duhmi si le mah vial hrawnghrang cu siselaw minute sawm thum kan thawng chimnak he a van kal cang i sau tuk chim cu ṭha lai lo Pathian nih damnak kan pe seh law thaizan lei ah thawngpang thar he video thar he kan van i tong ṭhan halai nan dihlak cung ka lawm ka video rak ngai tu rak zoh tu nan dihlak ram chung ram leng ummi chun ṭha mangṭha di hna Pathian nih na numnak cio ah khan lam in hruai na seh law damnak thlachuah hnangamnak daihnak lawmhnak in pe cia ko hna seh